Jumapili yarenge saa sita iga toisaransete eminto nyomba, omogaka ake omogaka gete agacha abwate omoyio, are korigia omwana oye omomura, omomura oyio konya nari atosabire amache twamoire, are konya taranywa, omogaka oyio akare okomokei, agacha abwate omoyio aga agateena gesieri ginto agata omonto tasuka, bono nateba omonto tasuka intwe tokooba omonto abwate omoyio agoteba intwe osuka togasoa gotama, rituko tama. Yarenge omoro oye atamete inche akambekera eting'iri nkaguse, nabo ambetete omoyia okoboko na okogoro iga agotirimboka. Nonye nachiete nyagitari nkarwariwu, ripoti, ntobaeti naki bono kegendererwa. Naende abana baye barabwo na esukuru bachiete. Ngosaba eserekari etokonye. Ebu enyare goteka egetambokero gochia ase omogaka oyio. Ase amarieta ane Gladys Bonuke Marage, omogaka oye na Rimokia oye nabo achete bwona iga iga, iga achete akanyora narenge ororo, nachire korigereria omwana oyo chibando omoiyekere egere chimatate nkwenda are sukuru. Konde mogondo nkorige chibando, inyugwe ebikuro, mbinyoke korwa mogondo gotiira. Kingoika isiko, inyore omosacha oyio na rimoki eyio obetire omwana one omoyio, iga agendererete gotiira gochia rogoro, na rinsoete gokuura, inche gaki ningosabe eserekari embwatisie ekiagera omwana one nigo aumete, omwana one ensiko are, abande nesukuru bare. Nkaenda ase, nabo ng'irete omwana nyagitari akarwariwu.

nigo abet- abutoire ebiara bi'amagoko, riria rike ere iga an- okogoro aye ekenama, nigo ataboire, na omoyio oyio buna achiete noro nigo orenge namanyinga. Na oati buna nde iga nigo onde omoboraka, omwana one etakana, abande bachire esukuru omwana one isiko are. Nonya bono ase amobetete nigo amobetete okogora ekenama amo antaikonyara onde ogotara, ongosabe eserekari, Monkonye, egera omwana oyo one, mombwatie, egera omwana oyo one anyore eraiti yaye. Bono inche ngotaete omongwana oyo okorokwa Henry Mukeiyo anyare iga gosoa ase amaboko y'abanyanyimbo, ekiagera ababoraka ebagwetire amang'ana amange iga bagocha goiseka engencho abagaka babo nigo basirete. Omongwana obo iga gakora ebise ebinge sana, iga aroche ng'a monto taiyo oramoimokerie kende egetambokero kende gionsi, ekiagera omwana oyio nomwanafunsi bono nagwete gotoka ekerasi ime. nigo amobutorete ebioko bi kwenda ebichara bi'amagoko, nigo amobutorete okogoro gotiira, onye tari erogio ng'a abegete, onye negesike agatiga ng'a nkobondo ntomanyete egento agokwana, nkobondo nigo omwana nigo akwete. Ee ngosaba, ase abanto baria bako bako bare amang'ana a human rights, baegerere omoboraka oyo oito buna are iga iga, anyore obomaene bwaye, ekiagera omongwana otarakora gokenda gionsi nonye bono iga nigo akonya gotara ekenyoro ime. Obe iga gokora ebinto, obotuko na omogaso abanto orora ng'a gento nkeiyo aranyare gokorerwa. Ototagete asoa ase amaboko ya abanyanyimbo, rigera amanye ng'a ki, eserekari nere ororo, na esegi nere ororo. Buna omong'ina, igo nkoboria eserekari, ing'achi ere gete aka amang'ana aya togoeta ere etari gotokonya, aye bono omoyio oyio nende ore gosoa, ogaeta ensemo. Abanto baria bakorwanerera obogima bwa mwanyabanto, batokonye buna intwe abanyakenyoro. omogaambi oito, otobwatisie. Abagaaka mbare baria bagocha aiga ng'a namaabera bagocha gosaba, gaki twasabire esere omogaambi oito okorokwa James Ombati, asoe egati ya Tata oye. Omogaambi tobwatisie amang'ana aya, tonyore obonyakeene bwaito. Omogaka oyo obeire ogokora ebinto ebinge ekenyoro, atokoonye omogambi asore, noigwete ebirero biaito, tobwatisi. Eye nerong'i eria abegete omwana oye bwe esukuru, aye namanye ng'a chintonye imoroche buna ere iga, namoarora ase omoyio etete oigokanyetandora.